Me din de Barima Ofori Asante, Akyem Adadeɛ Ntam Hene. Adadeɛ Ntam wɔ Ɔkyeman mu, Ɔkyeman wura kuro baako no no. Na yɛka Adadeɛ Ntam a, sɛ wofiri Ɔkyeman kuro a ɛyɛ kuro panin a yɛfrɛ no Kyebi ɛreba Adadeɛ Ntam a, Ɛyɛ simma num pɛ. Kuro yi yɛ mpanin kuro a Dɔkta JB Danquah a wanya ne baabi korɔ ha na ɔfiri. Yɛka ara ka ara kɔka sɛ yɛn nyinaa yɛ nua baa a meme soɔ ano no te kɔkɔɔ soɔ, ne ho kani baako pɛ, prɛko pɛ, Lady Julia, ne kuro ne adadeɛ ntam. Na ɛnnɛ sɛ nti a Mekasa nyinaa ne sɛ, Yɛ wura, ɔkyemaa wura. Ɔno na ɔkyemaa nyinaa ɛda agorɔ. Ɔsaagyefo a motie fo no panyin. Ɔfra Benua, mfie aduonu nnum ni, 25 years. Yɛ wura wayɛ bi. Ɔsɛ fata sɛ yɛdi ne mfie aduonu no mu. Nneɛma a wayɛ deɛ, yɛnnya adagyeɛ nka ne nyinaa, na kakraa bi na mebɔ so akyerɛ mo. Me nana JB Dankwah wuiɛ mfie aduonum nwɔtwe na yɛntumi nyɛ nna yie. Nso ɛnam yɛn wura so, Ɔsaagyefo Abu Otiaforu Panin a n'ano ada too ne nsa frɛɛ amanpanin ne ɔman yi mu ne ntini nyinaa, bɔɔ kyemaa mu ama yɛatumi akura Gye bi da nkwakyi fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ama nnɛ asomdwoe aba. Ebi aba kɔ, nanso so na ayɛ den. Nanso yɛn Wura gyinaa brane dii saa dwuma yi ama nnɛ sɛ ɔkye man atumi asan afa ne ntoma pa fura ɛnam Gye bi da nkwa sie ne n'ayiyɔ, n'aseda nyinaa akyi a ama ɛnam so mfie aduonu nwɔtwe, adua, adua, aduonum nwɔtwe ni. Watumi asi twafohene a nnɛ ɔno nso so ɔkye man mu yɛwɔ ɔkye man twafohene a na yɛ wura Ɔsɛfata. Nneɛma a wayeyɛ wɔ ɔkye man mu ama ɔkye man afa ne ntoma pa fira. Seesei a me ne wo kasa yi, ɔkye man wɔ modern schools ahodoɔ bebree a woba yɛ divisions no a, ebiara ebi wɔ mu. Ɛnam sɛ education yɛ ade a ɛda n'akoma so nti, ɔbaa a ɔfa too ne ho so wɔ mmerɛ a na nkwadaa nenam basabasa na wɔn kɔ sukuu ahwɛ bi ma wɔn awie university. Me kasa yi wɔ Kyemar mu ha, wotumi tena ha from crèche to university wɔ Kyemar mu. Ne nyinaa yɛ wura, Kyemar wura ne nsa so na ɛnam a saa nneɛma nyinaa ɔno ankasa n'ahoɔden. Ɔde ayɛ saa nneɛma yi. Da no bi na odu ofori panyin fie a, na ɛyɛ mpanimfie deɛ, nanso so ɛnnɛ wowura hɔ a, wohu sɛ yiw, Kuapini bɛka, woawura mpanin fie. Dwumadi a wadi wɔ Kyemaa mu, ɛnna wonam baabi a, wohu sɛ yes, Ɔkyemaa mu na anam. Mmerɛ a ɔbaeɛ, na yadeɛ kɔdie mu a yɛfrɛ no HIV, na ɔman yi mu, ɛne yɛn region yi mu, Eastern Region as a whole, Ena ɛnyɛ da kane. Otuu ne ho sii hɔ, nananom anim a kafra. Ɛnsɛ sɛ ka ɔhempɔn sɛ ne mogya pue. Nanso so ɛnam deɛ na ɛrekɔ so nti otuu ne ho sii hɔ sɛ ɔbɛko nkoden ama saa yareɛ no aba fam? Ɔno ankasa kɔ ayaresabea kɔyɛɛ test de bɛtoo abɔnten yɛ nsɛnnahoma ahemfo a na yɛwɔ ha. Yɛn nyinaa nso yɛtumi dii akyire kɔyɛɛ bi ma ɛnnɛ. Eastern Region, Yɛka Ace Kodiawuo yi aba fam ɛnam anammɔn papa a Yewura tuiɛ. Ɛno akyi wokɔ Kyebi Government Hospital a, na ɛhɔ nyɛ Yewura nsa so. Ɛnnɛ kɔkɔhwɛ. Ɛnnɛ Kyebi Government Hospital, yɛwɔ Emergency, yɛwɔ VIP a woduru hɔ a, sɛbe ansa na Doctor koraa nhwɛ wo no, na wo yareɛ no koraa na ɛfa na ɛkɔ. Yɛreka ne agya dɛn? Yɛn nsuo, yɛn akwan, yɛka ne asɛm. Ne nyinaa yɛ wura di mu tintiman wɔ kyeman mu. Adwuma a wayɛ wɔ kyeman nsaase a na akɔdi baabi basa no nyinaa watumi aboa me nnɛ. Yɛn nsa ka yɛn nsaase a yɛgu so reko nkoden sɛ yɛbɛkɔ so atan n'akyi na deɛ ɛwɔ hɔ yɛ biara no, yɛaboa no. Nneɛma a wɔyɛ deɛ, eh, ɛnwie pɛ yi a yɛntumi mfa ne nyinaa nto dwa. Na sɛ nka yɛka sɛ yɛreka a, nka ɛbɛboro adwene ne nteaseɛ so. Wɔn a wɔde wɔn akɔ sukuu, wɔn a wɔde wɔn a, a, awura nnwuma mu, nnwuma kɛseɛ, ɛnam ne nsa so, a ɛnnɛ nnipa wɔ mu. Yɛka sɛ yɛreka a, na ɛsɛ fata sɛ mfeɛ aduonu nim ne 25 years. Akora wakɔnkoden, Yɛn wɔ baa n'ano yɛn nna fam nna fam ahennie Deɛ wo nkaeɛ yɛ se w'aka Deɛ wo nyɛeɛ yɛ se w'ayɛ Ɛdeɛ ne yɛn mfa nto no so wɔ kyeman mu Galamsey nsɛm ne nyinaa di fɔre fɔre no Ɛnso mɛtumi aka asi so dua sɛ Yɛ ka wɔ he a ɔko tia galamsey a na yɛyɛ wura Kyehene. Nnipa bebree na wɔnam wei so ama ɛnnɛ yɛasosɔ wɔn mu a ebi gyina aban anim reyi nsɛm ano. Ɛnam nsusɛeɛ ne nsasesɛeɛ. Landlord no ankasa ka sɛ wowɔ he a wobɛsɔ wo mu sɛ woyɛ saa adwuma no bi? Fa afena bɛto hɔ. Wontumi ne wo mmu man. Ɔkyemaa mu. Ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam galamsey sɛm. Nso yɛn wura tu ne ho asi hɔ. Yɛpɛ Kwaeɛ wɔ ɔman yi mu a yɛntumi nyi ɔkyeman mfiri mu. Atiwa Forest, yɛn wura bɔ ho ban bɛsi nnɛ a me ne wo kasa yi. Mmoa ne nnɔbaeɛ a ɛwɔ mu nyinaa, nnua a ɛwɔ mu, obiara nni hɔ a ɔbɛtumi awura mu. Yɛbaeɛ ne nnuasɛm, yɛabubu nnua basabasa. Mfeɛ a atwam kakra ni, yɛn wura tuu ne ho si hɔ adua nnua over ten thousand wɔ Ghana man yi mu. a ɔno ankasa di anim. Afeɛ yi a ɛnkyɛ koraa June bosome yi a ɛwɔ yɛn anim yi, ɔresen ayɛ bio a yɛn nyinaa yɛbɔ n'akyi dɔm. Ɔhyɛ n'ahemfo nyinaa sɛ yɛnnuannua na ɛno na ɛbɛboa yɛn daakye. Akora, wo sɛ fata. Akora, yɛma w'ammo. Deɛ woayɛ no, yɛnhuu so bi da. Yɛkɔ so ara bɔ w'akyi dɔm. Sɛ wo mfie aduonu num yi mu ɛnsan mmra bio no, na deɛ woayɛ no na ɛboro so. Yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ. Yɛma mo apeafo, yɛma mo New York happy anniversary, twenty fifth, ɛyɛ silver jubilee. Yɛn nyinaa, baabi biara a ɔkyeman mu nnipa yɛ wɔ, wɔn a wɔwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛn no, yɛn nyinaa yɛmmra yɛn nneɛma so yɛwura ase. Praeɛ wo hunu ka bom a, ɛmu nso yea baako a, ɛbu. Ɔno nko ara ntumi nyɛ o, sɛ yɛansom bi a, wo nso wonsom, ɔne nnipa. Yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu na yɛnyɛ ɛma anuonyamhyɛ mmra. Menim sɛ ɔkyeman te ase.